Tara be kia be dehors ny dana indray no tonga lohako any. Calme fa inona ary ty. Ao aloha chérie asiana vazo refano an dia miala isika vazo. Zay indray ilay hira anakiray dia tsy mety tapitra mihitsy nefa. Ity ihany no manao fika mampime eto mihitsy. Aleo zay fa tsy zaka ilay izy dia ajanony. Asio vazo iray farany ity an.

Fa raha mbola tsy tonga izy dia maninona? Sa tsy hody koa ianao raha tsy mody izy? Za angaha niteny taminao hoe tsy hody aho rehefa tsy mody izy e? Ye! Fy! Ieko daholo ny resaka teo. Izao ianao vao mody? Hum! Angaha moa i voandroany efa fanaony io? Io teneno mihitsy. Fa raha za ndray moko miteny dia lazaina hoe reny kely. Taiza koa zao mbola nanaonao an'izany reny kely izany tato an-trano? Anao nga moa hiteny hoe misy tay mivotoko ato. Androany aza nge io vao mba nody aloha indrindra e. Hum. Soa ihany fa nataon'Andriamanitra hitanao mihitsy izy androany fa raha za moko miteny dia tsy ho henoina. Hay moa izany ianao ity tena mody hariva ohatran'izao foana a! Fa taiza ianao? Variana tany amin'ny namako aho dia taraiky be izay. Namako? Samy manan'ny namany tokoa io. Maninona raha tonga dia tsorina amin'i dadanao ny marina rehetra? Lazao ahy ilay izy fa maika hatory aho. Reraka be mihitsy aho izao. Izaho tany amin'ny sipako. Sipa? Mila mahafantatra izany sipa anao izany androany dia androany ihany. Eto aty izy. Ahoana patron, ampidiriko ve le fiara sa mbola ho any le programa ray tsika? Elah koa lesy aza manelingelina. Lasa elah madala mandeha any. Dia ataoko aia zany ty entana ty? Apetraho any a birao fotsiny iny lite a. Eny ndray ary. Izay ry fy a. Mila mahafantatra an'ilay olona izay aho. Eto aty izy. Naoza izao? Ah, manao ny fy. Ao Ben. Ya, akoa izy. I filana koa ny akoa. Oe, ary misy fotoana marina izay roa fa saika adinoko.

Kia inona ary ity azafady kia. Fahakana aondry a. Ka hitanao ilay tara be any hody omaly dia tsy mety dada fa mila mankany an-trano hono ianao aloha. Dia betsy ianao tamin'iny e? Humm izaho tsy bety ka. Fa i dadanay izany tsy mety hoe tsy tiany ilay miarakaraka eny amin'ny sisiny fa mila andeha any an-trano mihitsy aloha bainina. Hitratra an-drafozana izany ry Jajalac. Mila mandehana sa tsy te handeha ho any ianao? Hum, tsy maninona izany fa na dia izao dia izao ary moa inona no olana? Fa. Fa? Misy zavatra tsy maintsy amboarina kely aloha vao mandehana e. Avy hatrany izany. Hitanao? Io volonao io zao tonga dia tsy tian'i dada mihitsy. Hita latsaka. Dia dada koa tsy tia lehilahy manao kavina. Dia hoe tapahana mihitsy izany ny voliko no tianao tenenina? Any aloha tonga dia tsy point sa? Aleo hilamina mihitsy. Nene, mba io ny ara-bady avy amin'ny avy any nga. Ahoana ndraiky no andeha tapahana an? Efa milamina ve ny moto ko? Ya, efa point izy ko. Ndao andeha jerentsika. Ndao. Ka tsy mety amin'i Dada mihitsy anie izao paozinao izao e! Tenenina fotsiny hoe izao indray ny lamaodiko. Hadino hoe tsy voatery hoe rehefa rasta ny bandy hoe mitevika ny bandy dia hoe maditra e! An ny tsy azonareo mihitsy izany. Sa hoe tsy milamina ny fahitanao an'ahy? Ka za mahafantatra hoe milamina ianao, tsotra ianao. Fa dadany hoe tsy hino an'izany mihitsy Ben a! Ndao fa manaiky izy. Ary sao dia mba tsy ho avy ary zareo? Tsy maintsy mody eo izy ko. Ho aiza ary izy ny hody aminao? Sa i la femme est chaotique? Zareo ka mijanona eto foana ka. Efa lasa lavitra karafotsy teo. Eh iny efa lasa iny izy iny. Ka zao lesy e. Ok patron a. Insister voatsona foana le sipa kely a. D'accord patron, d'accord. Rarabaofinareo sy rabainareo marina ve tsy masiaka be? Humm dada no, eny e, dada ary tsy azo atao hoe masiaka fa ohatry ny hentitra izy fa le moa keliko misy rivotra be mihitsy. Misy rivotra be. Misy rivotra. Albert a! Inona ity? Mitondra an-kiala kely ity dahalo ato an-trano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fa izy io fe. Dada maly ilay niteny hoe mila hitan'i Dada ilay olona dia noentiko aty izy. Ben ny anarany. Salama ry aman-dreny. Izao an! Lahy sy ialahy mandeha mivoaka fa aza alihalian'ny lahy intsony izy. Fa manina kosa nareo manao an'izany? Tsinona anefa mahagaga anao amin'izany? Tsy azo tondrana ratokanona ato. Mazava? Atokanona ahoana moa madama? Otrany tsy koboko izany kaozinareo izany e! Tsy mba zava amin'lah ve izany teny teneniny izany e! Elah mihitsy le dahalo tokanona! Lasa elah! Dada kosa aza manao an'izany e! Olona tsy fantatrareo akoriny izy dia ataonareo an'izany! Ianao fy a! Lasa ianao mankany amin'ny chambre-nao any. Mandany e! Shh! Ary elah indray, lasa koa elah mandeha mivoaka. Ndana mandeha any, sa entsoina polisy elah vao hiala eto? Lasa lesy e! Miala tsiny ray aman-dreny a! Tsy hanadala ny zanakareo akory aho raha tsy jolamboto araka ny fieritreretanareo anazy aho. Ka tsy hisy avy any raha zanako raha ialahy e! Ka tsy hainao ve izany e? Lasa ianao mandeha! Lasa ianao! Lasa ianao! Aia sa tsy maheno e! Ba lasa e!

Zay fara tokana hono tsika le. Dia ahoana izany? Inona izay izao plan-nao? Inona moa izany ny plan eo? Nieritreretiko izao hoe mitady kandra. Asio tsara an'ilay rafozana izany fa na dia rasta ary ny bandy dia milay e. Kobanla. Marina dia izay. Roland Christian.